Khuazaram kip in a kan leng tawntu Chinmi u le nau hna Chin News Channel in kan in ton hna. Atu zong pur zarhkhatnak thawng kan rak zamh ṭhan cang lai. Australia ram khuasami Chinmi mithi kan nei. Australia ram Perth peng ah Chinmi nih vanchiatnak kan tong. Kan nau a simi Ngaphaite khuami Nazareth Church ah aa pummi Pa Ro Sang, kum hleithum nih Biangreithlep ni sawmthum le nikhat thonghnih kum hlei li zinglei suimilam pahra ah hi vawlei nunnak inn a kan liamtak. Hi bantukin Chinmi Australia ram ah khuasami nih vanchiatnak kan tam hi Pathian dawtnak a thawngin a tam rih lo. Kakip um Chinmi le CNC a kan leng tawntu dawtmi nulepa u le nau hna nih thlacamnak in taantaakmi chungkhar rak bawm cio dingin kan in sawm hna. Nigeria ah cozah ralkap nih nu ngakchia zahnih an umnak an theih cang. Nigeria cunglei nawlngeitu hna nih Boko Haram Islamic ralhrang nih an soilem i an tlaihmi hna nu ngakchia zahnihnak tam deuh an umnak cu an theih khawh cang. Cu thawngpang nih cun tlaihkhihpiak a tongmi innchungkhar hna cu ruahchannak a vun pek deuh ngai hna. Boko Haram hriamtlai nih minung sawmthum le panga an thah hna. Boko Haram Islamic ralhrang nih Nigeria ram chaklei Borno peng Cameroon ramri pang um khuate pathum cu an tuk hna i minung sawmthum le panga an thi tiah ralkap lei in khuami sin in thawng theih a si. Boko Haram hriamtlai bu hna cu ralkap thilthuam an i hruk riangmang i motorka le motorcycle an i cit i khuachung ahcun an lut hnu ah khuami hna cu mei in an khangh hna i an inn le an lo zong zinan bom in an khangh piak hna tiah khuachungmi nih a chim. Hi thil a can hi a luancia cacawn ni thum ni Piangreithlep ni kul le nariat ni ah khan a si. Khuami inn khanghpiak a si lioah nunnak ruah ah a zammi hna zong meithal in an kah hna i Kamushi khua chungah minung pukul le paruk cu an nunnak an lak hna. Cun a dang an lakmi he a zate cun minung sawmthum le panga an si tiah khuami nih an chim chap. Kamushi khua pawng Mura khua le Arbakal khua zongah an inn le an lo an hrawhpiak leng hna ah minung pakua zong an nunnak an lak hna tiah hmutu tehte pakhat nih a chim. Boko Haram a sullam cu Nitlaklei fimcawnnak kan kham timi min bunh i ralhrangbu hi a luancia thla chungah Nigeria ram chaklei kam i biatak tein mipi harnak le buainak an pek hna. Khuami an thah hna lawng si loin an khua inn dihlak tiang khanghpiaknak le hrawhnak zong an pek chih hna. Hi thil an tuahmi hi kum nga chungah Nigeria ram chaklei kam i Islamic peng ah cang seh ti duhnak in an tuahmi a si tiah news.com.au nih a chim. Malaysia ram ummi Muslim nih eimi Cadbury le Mondelez ah Vogue DNA an hmuh.

Roast almond pawl cu Islamic ram pawl ah kuat a si lai lo tiin an leh hna tiah Reuters thawngzamh a tuah. Muslim bu pukul renglo hna nih Europe ram i United Kingdom ah hrambunh in dirhmi bantuk muthai sernak company hi an duhlonak an langhter lengah sual zong an phawt hna, ri sualmi hna an lonh tiah an duhlonak cu an uahpi. Muslim biaknak nih an khammi cu hman riangmang in kan pumhrang ah kan eimi rawl chungah voksa telin kan biaknak lei thazaang der dingin rawinak an kan tuah tiah Abu Bakr Yahya timi Muslim hruaitu a simi nih Pakisar Sanglakur, Kuala Lumpur mipi tonnak ah a chim. A cheukhat Muslim nih cun Cadbury company ngeitu nih an rawi hna ruangah anmah company he ral i tuk dingin tiah duhnak an langhter. ngandam lei ministry nih Cadbury company eiding thil an rak kuatmi cu ṭha tein hneksaknak tuah hnuah vok ṭiin ei an hmuhnak kong zong an chim. Cun Muslim biaknak ah voksa le voksa tel in tuahmi eidin paoh kha ei khawh a si lonak zong an chim chih. Lungcheh a tongmi a vapa nih a nupi ka thah ko tiah aa phuang. Chung le nih an duhpiakmi pa vaat loin amah duhmi pasal ngei in nau zong a pawi cangmi nu cu a chung le nih lung in an cheh hnuah a vapa nih a hngawng in a dih i a thahnak kong cu a va a simi Mohammad Iqbal nih a phuan hnu in Pakistan Prime Minister nih zoh in cawlcang dingin nawl a chuah. A luancia cacawn nihnih ni liangrei thlep nikulen a sarih i thong a tlak hnu cun chungkhar hna nih biakamnak tuahpiak hnuah thong cun an chuah ṭhanmi a si. Hi bantukin chungkhat hna nih an fanu lungin an chehnak a ruang cu Mohammed nih hramhram in kan fanu hi a sualpi hnuah a umpimi a si tiin nu a chungle nih an chim ve nain Mohammed nih cun ṭha tein aa duh an ummi a sinak kong le cun chungkhar zong nih hna an rak tlak ve ko nain nupi man an duh ning in a pek khawh hna lo ruangah hi thil hi a cang tiin a chim ve. Miriam Abraham Ishak cu thonginn chungah nau a ngei. Miriam Abraham Ishak biochemist a simi kum kul le kum sarih nu cu Muslim in Khrihfa ah a luh caah thah ding in dantatnak an pekmi a si. Hitin dantatnak an peknak a ruang cu Khrihfa a simi pa Daniel Warney he an i um i Khrihfa biaknak ah an duh caah a si tiin news.com.au nih a ṭial. Miriam hi dantat a si lio ahhin fapa pakhat a ngei cang i pumlawng loin a umnak thlariat a si caah a nunnak cu thah colh loin paw chung um fa a chuak kha an hngak. Cuticun a fapa thlakul upa a cangmi he thong cu thlak in an ke kha cikcin in an hrenh lioah fanute cu dam tein thong chungah a ngei ṭhan. Amah Miriam zong silei thiamsang a si bantukin Sudan biaceihzung lei in biakhiahnak an tuahpiak i a fanute cu kum hnih chung a zohkhenh lai i kum hnih hnu cun fung in voi zakhat tuk a si hnuah hrithlaihnak in thah a si lai tiah thawng an thanh. Miriam a vapa Daniel hi ke ṭha lomi a si caah lengke hmanh in a kalmi a si. A nupi nih fanu thar a ngeih hlanah a nupi thong ummi he tonnak an ngei. Mah lioah cun a nupi Miriam nih cun Khrihfa biaknak in chuahnak in thih ka duh deuh tiah a vapa cu a chimh. Cun thah an ka duh ahcun ka that ko hna seh nain ka zumhnak tu cu kaa thleng lai lo ti zong in a chim chih. Daniel nih cun US Embassy le US peng i department pawl cu a nupi hi ralzam dirhmun in canter dingin bawmhnak a hal hna. Nungak pahnih tlaihhrem an si hnuah thingkung thlai an si. india ram utah peng chaklei ah ngakno tete pahnih kum hleili le kum hleiruk a simi hna cu tlaihhrem an si hnu ah thingkung ah an thlai hna i an thah hna tiah bbc nih thawngthanhnak an tuah hi thawngthei a sika ahcun thattu le tlaihhremtu a si ko tiah lunghrinmi hna nih mipa pathum le palek officer pakhat cu tlaih an si Hi thil can ruangah hin palek pahnih cu an rian in dinhter an si tiah cunglei nawlngeitu nih an chim. Hlan in an rak tlaih ciami minung pathum le palek officer pakhat lengah a dang palek officer pakhat zong an tlaih ṭhan. An palek hna pahnih an tlaihnak hna a ruang cu palek a simi nih an rian ṭha tein an ṭuan lo caah a si. A fanu le pahnih an tlau ti thei in thawng cu palek sin a thanh ko hna nain palek pawl nih mirum chung an si lo ti an hngalh tikah an fanu le kawlnak kongah zeirel loin kawlpiak duh loin an um. Tlaihhremnak hi India ram ah cun an tam tuk rih nain atu tiang ah hin tlaihhrem an tonmi kha zapi sinah chimphuang ngam loin an rak um peng. Asinain kum thong le kum hleihnih lioah siangngakchia nu bus cungah tlaihhrem a rak ton tikah mipi theih dingin a rak phuan thawk khan tuchun ni tiang aho paoh nih harnak an tonmi kha chim ngam le phuan ngam a si cang. Pawng hleithumnak tam cokpuarmi an lakpiak. Slovakia ram umpa cu cokphingmi kilo paruk cu tlamtling tein an hlaipiak khawh cang. Steven Zollak cu hitin a cawk a phinnak hi kum hra tluk a si cang. A zawtnak phun hi a tlawm ngaimi zawtnak phun a si i a cawk a phin tuk caah a hmai vialte zong a phak chih dih. Kum hra chung cu mi sin chuak langh tikah ningzak ngai in ka um i mi nih an kan hmuh paoh ah khuaruahhar ngai le hmaichia ngai in an ka zoh peng tiah Stephen nih cun a chim. A cakphengmi an hlaipiak hi suimilam panga tluk a rau i Dr. Igor Homola nih a phengmi cu ṭha tein a hlai khawh dih ko i thlalang kaa bih tik zongah kaa nuam tuk cang i a fah zong a fak ti lo tiah Stefan nih cun a chim chap. Vawleicung i a rit bik a rak si balmi pa a thi cang. Mexican ram pa Manuel Uribe vawleicung ri ah pakhatnak Guinness nih kum thonglei le kum ruk lioah an rak pek balmi kilo zanga le sawmruk a ritmi pa cu kum sawm li le kum riat a si ah a thi tiin news.com.au nih thawngzamhnak an tuah cang. Uribe hi a thau tuk caah amah tein a kal kho ti lo i ihkhun cungah khua a sami a si. A luanciami kum thonglei le kum ruk lioah Kilo zanga le sawmruk a rak ritnak in a thih lio ahcun kilo za thum le sawmkua le pali lawng a rit cang. A thihnak kong he pehtlai in sibawite nih hlathlainak cu tuah a si rih lo.
Kahdohnak kong ah tlangcungmi le cozah tonnak Tuzarh chungah cozah aiawhtu in daihnak sertu phu Union Peace Working Comedy ralkap aiawhtu phu le tlangcungmi hriamtlai hruaitu pahlei ruk cu tonnak an ngei. Hi tonnak ah daihnak sernak phunglam kamh hnih nih an rak sermi an i dannak ceihhmainak an ngei. Hi ceihhmainak ahhin federal phunglam ning zulh in kahdaihnak minthut cu tuah timh a si. Cu hna cu tlangcungmi hna he Phunglam tangah itluknak le democracy hna an si. Ram pumpi kahdaihnak sertu phu ah coordinator a simi Lian Hmung Sakhong nih hlan ahcun federal zauknak phunglam ah kan hmanmi biafang self-determination biafang te pawl hi cohlanpiak kan rak si lo. Atu cu daihnak a um khawh nakding lam tu an kawl cang tiah a chim. Kan hnu Vaupi kan i ton ahcun ralkap lei aiawhtu phu nih an dirpimi points paruk fek tein an rak dirpi rih. Cunha cu tlangcung hriamtlai phu nih thonghnih kum riap phunghram upat ding te pawl aa tel. Atu tan tonnak ahcun an rak dirpimi poinruk zong an i tel ti lo. Kamhnih in kan dirpimi phunglam ah kan hna a tlak veve ahcun ram pumpi kahdaihnak min cu thut a si ko cang lai tiah a chimmi cu Irrawaddy chirhchan in thawng kan theih. Kawlram ah biaknak aa thlengmi caah phunghram a hran an ser. Kawl cozah tadin ca Myanmar an lin ah biaknak i thlenning phung, Religious Conversion Bill Draft an hun chuahmi cu a ngan pasarih a um i a hme kul le ruk a um. Hi phunghram ning cun biaknak pakhat in pakhat ah i thlen a duhmi cu kum hleiriat a tlin a herh. Soknak ca ṭha tein a phit lai i zung ah a sok lai. Zung nih a soknak ca cu an zohfel dih lai i zung ah kawh in bia an hal lai. Cozah nawl awnhnak lawng in biaknak i thlen khawh a si lai tiah an ṭial. Hi phunghram ning cun pengtlang kip ah biaknak i thlennak tawlreltu zung a um dih lai. Cu zung ah bawi paruk an ṭhu lai i pengtlang biaknak lei hruaitu cu hotu a si lai tiah an ṭial. Cu phu nih bia an chah tik paohpaoh ah a tlawm bik bawi pali tal an tling lai tiah an ṭial. Hi phung hi cozah Religious Affairs Ministry nih an hun suaimi a si. Hi phung buar ahcun thlaruk in kum hnih tiang thong thlak khawh a si lai leng ah phaisa, Cet singkhat in singhnih tiang siseh, thong he phaisa he a pahnih in siseh dantat khawh a si lai tiah an ṭial. Khatlei ah biaknak dangdang Khrihfa le Muslim ti bantuk kha biatak tein i khenkham le rialdimh an timh ti a lang. Hi phung a feh ahcun a cang khomi rammui rianṭuantu lengah evangelist le pastor hna kha an duhmi paoh bunh in harnak phunphun an pek te khawh. Zungah kawh le auh lengah liamter le dantatnak zong tam ngaite dawh khin a lang. Hi bantuk phung hi India ram ramṭhen pali ah an hman ve i cu ramṭhen hna ahcun Khrihfami nih thah le nawn, serhsat le hremfak ngaiin an tuar lengmang caah Mizo nih cun a fawinak in hi phung hi Satan phunghram tiah an auh i biatak tein an doh peng.

Ramkhel rian ruangah thongtla an um rih. Kawlram ah ramkhel ruangah thongtla sawmnga le pakua an um rih i biaceihnak a tongmi sawmriat le panga an um rih tiah nuhrin covo kong he pehtlai in rianṭuantu hna nih an chim. Ramhum Teng Sing nih Thonghni kum hleithum kum dih hlanah ramkhel rian ruangah thongtla vialte cu chuah dih tiah a biakam cu a tlinter lo. Buainak chuahpi loin dai tein duhlonak a langhtermi media le thawngpang zamhtu pawl tlaih an si lengmang rih. Atu lio zongah phung ah duhlonak langhter ruangah thlaruk thong thlak khawh a si rih. Cun mipi nih zulh dingmi phunglam, public order, phungbol ruangah kum hnih thong thlak kho a si rih. Cu phunglam hmangin ramkhel rianṭuanmi le duhlonak a langhtermi pawl cu tlaih lengmang an si rih ti cu Irrawaddy chirhchanh in thawng kan theih. Kawlram ah minthang pawl nih thawhnih kum riat phunghram thlennak ding an dirkamh. Kawlram ah minthang hna hlasak thiam fidi fitlaw hna pahleihnih hrawng cu Rangoon Royal Rose Restaurant ah an i tong hna i thawhnih kum riat phunghram thlennak ding ah nawlnak min an thu. Thawhnih kum riat phunghram cu ralkap nih ralkap caah sermi a si. Mipi sermi phunghram a sinak ding ahcun thawhnih kum riat phunghram article zali le sawmthum le paruk hi thlen a herh tiah Director Kukuci nih a chim. Hlan ahcun cozah lei aiawhtu min ah minthang hna hi rak hman an si. Nain atu ahcun minthang pawl hi kan ram caah zeidah a biapi timi tu an dirpi cang ti kan hmuh ti zong a chimchapmi cu Irrawaddy chirhchan in thawng kan theih. Miss Asia Pacific World thongni kum leili dawh zuamnak ah Kawlram lengnu nih pakhatnak a hmuh. Thlang Korea Seoul khualipi ah tuahmi Miss Asia Pacific World thonghni kum hleili zuamnak ah Kawlram lengdawh Memianh-nu kum hleiriat nih pakhatnak laksawng a hmuh. Hi zuamnak a hramthawk lei ah a lar bik timi laksawng Popularity Award zong a rak hmuh cang. Hi zuamnak ahhin ram sawm li hrawng an i tel i Kawlram lengdawh nih pakhatnak a hmuh hi a si, Pahnihnak ah Korea nih a hmuh i pathumnak ah Macau le palinak Philippines nih an hmuh ve. Thailand ram ralkap nih ram uknak nawl an lak. Thailand ram cu ramkhel lei in buainak aa peh hnu ah cacawn nilin ni Biangrei thlap ni kul le ni kua ah khan ralkap nih nawlngeihnak an lak than. Thongkhat zakua sawmthum kum hnih hnu in ralkap nih uknak an lak hi a voi hleihhnihnak a si cang. zalamzaw in duhlonak a langhtermi paoh an tlaih hna. Thailand ramhum le a dang ramkhel lei rianṭuantu minung zakhat cu an duhlonak an langhtermi mibu sinah an i tel ve sual lai tiah an tlaih hna. Ṭha tein kan zohkhenh ko hna, zarhkhat hnu hrawng ah chuah an si te lai tiah ralkap lei nih an chim. Ram daihnak ding caah nawlngeihnak cu an lak chungmi a si tiah ralkap lei nih an chim ve. TV thawngzamhnak le media cawlcanghnak cu an kham. Atu lio Bangkok cu zan suimilam pahra in zinglei suimilam panga karlak lengchuah cu ralkap nih an kham. Zeitikhmanh ah aa hngilh bal lomi, thawngpang puai le hladawh thang in a khatmi Zan zongah chun ni cheubang mei a vang tawnmi Bangkok khualipi cu dai ngai in a um ko tiah ABC News chirhchan in thawng kan theih. Luruh le takpum aa hrawmmi bawhte a thi. Australia ram Sydney pengah bawhte pakhat cu faphir in a chuak nain a luruh le a takpum cu hram in minung pakhat bantuk in a chuak. Asinain a thluaktu cu minung pahnih thluak in tlamtling tein a chuak tiah news.com.au nih thatnak a tuah. Bawhte a nu le a pa nih a fate luru le takpum aa hrawmmi cu a min ah zumhnak le ruahchannak tiin an sak. Zumhnak le ruahchannak hi an pahnih in kilogram pahnih uak deuh lawng an rit i an chuahnak hi zarh thum tluk a rauh hnu ah an pahnih in an nunnak a liam. An nu le an pa nih an chim ning ahcun luruh le takpum cu an i hrawm ko nain an sining cu aa dang tiin an chim. Zumhnak tiin min an sakmi hi tlawmpalte a ṭahbek deuh i ruahchannak tiin min an pekmi cu a mitkuh thu ngai tiah hringtu an nu le an pa nih an chimmi cu news.com.au chirhchan in thawng kan theih. Mr. Tony Abbott le a cozah nih budget thar an suaimi zohchunh in rian aa thawktak ding hmun an thim cang. Tony Abbott le a ukmi cozah hna nih welfare timi cozah bawmhnak ngah khawhnak ding ah man pek lo rianṭuan ding an thohnak ding hmunhma cu fiang tein mipi theih awk tlak in thawngthanhnak cu biangrei thlep ni kul le ni riat thonghnih kum hleili ah a tuah cang. Mah hmunhma hna hi mino kum hleiriat in kum sawmthum karlak pawl rianṭuan lomi an tam biknak kha zohfelnak tuah in hmunhma hi thim a si. Hmunhma thimmi chungah cun a lenglei, nitlak Sydney, Byron Bay, Geelong le Logan hna hi thanhmi ah aa tel vemi hmunhma hna an si. Langhtermi hmunhma lawng si loin federal cozah nih kum hleiriat in kum sawmthum karlak mino pawl nih welfare cozah bawmnak an hmuh khawhnak ding caah man phalh lo rian cu hramhram in ṭuanternak thawknak ding hmunhma pahleiriat cu rampi huap in thim a si cang zong an chim fawn. Cozah bawmnak hmuh dingah hramhram in rianṭuanternak ding hmunhna cu New South Wales ah hmun thum, Queensland ah hmun nga, Victoria ah hmun li, Cun thlang Australia, Tasmania, nitlak Australia hna ah hin hmunkhat cio an si hna. Australia nih rian ṭuan kho ding dirhmun ah a dir komi nih cun ahopaoh nih rian an ṭuan ding a si ko. An ṭuan lo ahcun tu bantukin bawmhnak ngah dingah hramhram in rian ṭuantermi phung hi an zulh ding a si ko tiah Assistant Minister for Employment Luke Hysukar nih a chim ve. Hi cozah nih tuah aa timhmi hi thil ṭha tuk a si i hi tuahnak thawngin mino pawl rian a kawlmi hna cu thiamnak le hngalhnak an i lak lai, cun welfare cozah bawmhnak lawng bawh ti loin mah tein an dir khawhnak ding kha a bawmh hna lai tiah Mister Hasuker nih a chimchap. Cucaah a ra laimi chiapa nikhat thawk in kum hleiriat in kum sawm thum karlak cozah nih hmunhma a thimmi chungah a ummi paoh cu bawmhnak youth allowance asilole newstart allowance kumkhatnak a sau a si cangmi hna caah cun zarhkhat ah suimilam hleinga chung cu cozah bawmhnak ngah khawhnak ding caah tuah lo awk ṭhalomi rian cu ṭuanter an si cang lai. Cu rianṭuan chung cu thlaruk chung a si lai. Cuti rian an ṭunnak ding hmunhma hna cu Council, Federal le State Government Agencies, cun a niang um loin rian a ṭuanmi hmunhma hna le biaknaklei kam rian bantuk an si lai. Bawmhnak ngah khawhnak ding caah rianṭuantermi pawl cu an rianṭuan caan ah rianhmun phan lo le ṭuan loin an um ahcun cu nih cun zerhnih i bawmhnak an hmuh dingmi cu a phih hna lai. Budget an suaimi zoh in biakhiahnak an tuahmi chungah tu thla thawk in Kum kul le kum nga tang paoh cu welfare bawmhnak Newstart Allowance kha ngah ti loin a tlawm deuhmi youth allowance tu ah ṭhumh an si cang lai. Kum sawmthum tang a simi paoh cu earn awlearn timi hmuh silole cawn timi cozah nih an khanmi chungah cun welfare bawmhnak cu thinphang in bawh a si ko lai. Federal cozah nih hmunhma a thimmi hna cu fiang tein pakhat hnu pakhat in an langhter cang. Welfare cozah bawmhnak ngahnak dingah tuah awk ṭha lomi tuah ding hmunhma an thim cangmi cu a tanglei bantuk hin langhter an si cang. Fairfood Liverpool New South Wales, Nepean Outer Western Sydney Blue Mountains New South Wales aa tel chih, Central Coast New South Wales, Solhaven New South Wales, Richmond, Tweed, Clearance Valley, Ballina le Byram Bay New South Wales, Cofs Harbour, Maclay Hastings New South Wales, Bundaberg, Queensland,

South Australia, North and Northwest Launceston, Tasmania, mah hmun hleiriat hin Pu Abbott le a hawile pawl cu rianṭuan hram an i thawk cang lai. Kawlram pumpi siangniam run le sianglai run ah man pek lo ding Phaisa a lami cu fakpi in dantat an si lai. Thonghnih kum hleili in thonghnih kum hleinga cacawn kum in cozah sianginn, primary le middle siangniamrun le sianglai-run ah siainn-kai man pek loin fimthiamnak cawnnak nawl a ngah dingin cozah nih thawng a thanh tiah Chinland Today nih a ṭial. Siangngakchia zatuak an tam khawhnak dingah le laklawh in sianginn-kai aa phuakmi an tlawm khawh deuhnak ding caah ruahchannak he tuahmi a si tiah thawngthanhnak caah an langhter chih. Mur ramkulh i an siainn uknu pakhat nih thonghnih kum hleili in thonghnih kum hlei nga cacawn kum i siainn kaitu ding pawl caah man pek hau lonak kong cahmai khat in a ṭial i a taar langhter ve. Mur ramkulh ahcun biangrei thlap ni kul le niruk in ni sawmthum ah ngakchia sianginn apnak an ngei i sianginn apnak ah sianginn i hman dingmi thilri pawl caah tangka a hau ti lai lo tiah Daw Yi Yi Thwe nih a chim. Acozah ngeihmi thawngcamh ca Myanmar a lin nih cun rampumpi huap siangngakchia Abni cu pur nihnih a si lai tiah a thanh cang. Hi sianginn apnak ah serniam run kai ding, tangcheu kai ding pawl caah sianginn hman dingmi cauk, catialnak ding le tangka thongkhat cu bawmh ding tiah a thanh chih. Tutan kan thawng zamh khawhmi hna cu mah vialte an rak si lai. Tutan thawng kan zamhmi hna cu news.com.au, ABC News, bbc News le Irrawaddy chirhchanh in kan rak lakmi hna an si. Keimah ka min cu Bawi Ṭhahnem ka si. Hmaizarh zong na kan len ṭhan khawhnak lai ding caah kan in sawm hna. Keimah ka min cu Priscilla Mung ka si.